Gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ kuma kaunti-inĩ ya Murang'a na arĩa nĩ amemba a kĩama kĩa Usawa kwa Wote rĩu nĩ meyumĩrĩtie na kũnyita mbaru rĩtana rĩa gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria na ũrĩa nowe mũtongoria wa kĩama gĩkĩ rĩa kwambĩka mĩhang'o ya kwandĩkithia mũingĩ ta aikia a kura mbere ya gĩthurano gĩũkĩte. na issue ya registration na nĩyo gavana arenda gu- we- we- arara- kwĩna program ĩretwo tujuane kwa vituo program ĩyo ĩra involve voter registration na nĩ mũĩ gũkoragwo nĩ gũkoragwo na kahanya ngokaga gĩthurano ita- na mbia ka mass registration kũringana na patrick mũigai ũmwe wa amemba kĩama-inĩ gĩkĩ augĩte makĩria ma aikia kura mirioni ithatũ matiandĩkithĩtio thĩna ũyũ ũkĩnyitithanio na kũhingwo kwa mawabici ma rũhonge rwa mĩhaka na ithurano gĩtarũ-inĩ kĩa gatagatĩ wa bũrũri mũĩ Nĩ gũkoretwo na Covid-19 na kwĩna Covid-19 andũ gũtingĩhota gũkorwo na mass registration of voters. Rĩu gaka nĩko kahinda karĩa kega mũno ka andũ mathiĩ moe kura, obici cia IEBC cihingũrwo tondũ cikoragwo cihinge na nĩ tũĩ wega mũno Mount Kenya tũgunagwo nĩ ũingĩ witũ na tũngĩaga kwĩ register thaa ici. na harĩa gabere nĩtũgakorwo na thĩna tondũ thaa ici resources ciroka kũringana na wingĩ wanyu. Na kuma 2017 gũtikoretwo na registration ya voters. Na nĩtuonete thĩinĩ wa Mount Kenya kwĩna over 3 million votes, 3 million unregistered votes cia yuthi. Na nĩkĩo tũroria andũ a Mount Kenya metĩkĩre kumĩra Mathiĩ ma register votes, nao andũ a IEBC mahingũre obici. Aria na andĩki a mohoro marĩ kauntĩ-inĩ ya Murang'a ayuthi aya maugĩte ũingĩ wa andũ nĩguo mbeca ciao na mũgambo wa atongoria ao mbunge-inĩ ya gĩbũrũri. Mũtongoria wa kĩama gĩa Usawa Kogote, His Excellency Governor Mwangi wa Iria nĩokĩte na program ya Tujuane kwa Kituo harĩa tũgũkorwo rĩu tũkĩũria atongoria a kanitha manyitanĩre na ithuĩ, atongoria a community, macibũ othe, tũkorwo tũkĩyũrania o harĩa gĩtuo-inĩ harĩa at registration point nĩ andũ aigana matigĩtwo nja, nĩ yuthi aigana mata register ĩtwo, nĩ aigana matarĩ marona ibandĩ iria ikũhotithia makorwo makĩ register ĩtwo. So ithuĩ nĩ tũgũkorwo twĩ ta yuthi nĩ tũkũnyitĩrĩra mũbango ũcio wa Tujuane kwa Kituo. eh, vituo zote katika mlima Kenya tugukorwo tuki- tugika activities cia kunyitirira niguo tuhote kuona na- namba iyo ya milioni ithatu ni ya register Ndeto ciakinya hau mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ nĩ ũhinyĩrĩirio wĩyumĩrie na kwĩyandĩkithia wona mĩhang'o ĩno yambĩrĩria tarä gå kå mauti kenya tå rä a twä na mũgwanja matarĩ registered and on top a- a- arĩa out of- marĩ registered milioni mũgwanja we have another 3 million unregistered voters na nĩtũrahama- tũrenda kũhamamisha mathiĩ moe kura tondũ na kũrĩa kũngĩ ongorwo nĩ maeneo marĩa mangĩ county iria ingĩ ongorwo Marakwet na iria cia Rift Valley- Rift Valley na Western na Coast process ici no cirathiĩ na mbere cia voter registration koguo tũroria Twĩ ta wana youth a Mount Kenya in general. Ngĩribotera Mohoro ma Gĩkũyũ TV, njĩtagwo Wambũi wa Icũgũ. Yes, so we can be having the seat of president.